Alega Benson oringa Alega Benson oringa Amoti An nyinga Bosmiko Tim En an pol kare Kadi in larema ma wapoko pye ngwen Kita calo in Alega ibedo larema pi kare malac Pe tinni ken ba Nicakke wa i kare macon nio kwede wa i kare Korona ma nongo watyeko gak gang bot odoc ca, wa i nge Korona paka wa i kare campaign. In itye dano ma tye very very close not only to me but to team ma kamegwa. Later Wabikwanyi bene waketi i KDP. I kin jo madongo me KDP, i nge lacen wamedde ameda ki bedo macalo lurem nio watin. Amito ni amiyi tam matitidi alega. Ka ce gwoki mitine me bino ka cungo, Ka mitini me bino ka cung 2026 tye ni Olanya Gilbert tye part of team nyo dul ma gubi backing in politically 2026. Ka tye ni bedo pa Olanya i team wu nyo in bedo cok ki Olanya ene obi weko in ikato kwi i 2026. Ci amito ni awac boti ni ka ibicoyo coc i foram coyo itam pien ka ni itye ka yenyo political capital onyo itye ka yenyo political favor onyo political backing ki bot Gilbert Olanya, ci alegi ni lok kom Baby Dalvin mito ingi wot wiyo ki iye. Iwinyo? Leb Acholi waco ni lwango onyo olwango magaka i kom lyel ki yiko ki lyel weng. Mono caro lok Acholi? In pud ibibino abina i kit me yenyo tela. Olanya do otelo tela ko. There is nothing again for Olanya me nyutiwa ni o oh, amito dok i tela pien amito timo ABCD. Gin ma dong timone ongayo Olanya in three terms. Olanya can not and will never do it for Acholi. Wan pe wamito ni warib lok kom Baby Dalvin ki lok me wibye. Wan giwa wakati macalo dul pa luwer, dong an macalo president pa luwer, an macalo president me NEA, ma nongo doro dul pa luwer, watye ki Eddie Wizzy ma nongo tye part of NEA, watye ki Tam Nophy, watye ki Kiddy Face ki luwer mapol ata ma gin gitye i dul ma megwa me NEA, dul pa luwer ma an aye atye precident-ne. Dong wan macalo dul pa luwer, wakuro wun lutela kwer me konyowa ki lok kom Dalvin. Waweko wan dul pa luwer i level wa me wer, i level wa me lurem, ki dong i level wa me bedo i community ma pol kare dano tiyo ki wergi me pwonyo pwony mapol me konyo nyom mapol. Dong wan macalo dul pa luwer, ka wun lutela wudek konyowa, wan wamito ni luloc okonywa. Alega alega alega. Alega alega alega Mister Alega. Pe idony ata i lok kom Baby Dalvin. Ibinyweno tyeni ki cunguni ma tye ka bino pien wan pe wabiweko dong bye ma wanongo iye anya. bye ma wanongo tye ka gwoko anya, byene pe wai buko abuka keken, wai tongo byene waketo, waketo bye obed peke, wai tuc ki curu ru mo wa ki orub, wai woto wa twol ki bye this time lok kom dalvin, so abilego alega pe dok wutam ni wungeyo cik twatwal kun nongo bene wutye ka nywaro cik at the same time. In ca mukene ingu coyo coc mabeco macalo a human rights defender. But inge lacen ka dong oelo kum Gilbert ci ingu tang tang mo ma ikate lacen calo cet Jongeza ka yelo wi dano ki lok ma nongo myero obed atir. Ci abi lege alega kadi dong laremwu tek calo ngo wun i Gilbert Lok ka Baby Dalvin omaro nyweno in obe. Walegi ni ibed ki ngec ni watye ki dul dano ma cwinygi cwe cwe mo i lok kom Baby Dalvin wek ka latela bino waco bot dano ni amaro kakana, amaro kakana ento latela dok tero latin angata mo cito rweny oko. Wan pe wawaco ya Gilbert oneko Dalvin. Iniang, for your information by the way, wan pe watye iwaci pe watye iwaci olanya oneko Dalvin, ento wan watye iwaci ni concern wa madit tye ni Baby Dalvin cako bedo pe i kin luwer, cako bedo peke i kin Acholi pi mwaka apar ki wiye, nongo ma tye ka timme? Dong anga ma kineno last ki Dalvin? Lok dong tye ni olanya Gilbert. En aye obimako Dalvin ocwalo ki buc Dalvin dong pe odugu. Kare moni kong gigonyo Dalvin ma gukate woko gin Jeff Korondo gini Olanya dok odwoko Dalvin aye buc. Dong lok tye ni mwaki apar ki wiye Dalvin peke nongo lutinne camo nining gikwo nining Pe tye dul pa lutela mo ma oa ki i Acholi ocito ka limo famili pa Dalvin i Lango. Pien dako pa Dalvin obedo Lango, gunywalo kene lutino aryo. Wan weng ongeyo lutino eno-ni gitye ka kwo nining, gitye ka kwan nining. Pe mwaka apar dong ki wiye. Ngat ma mito neko dog gangwu koba, denying lutini kwan nongo oneko dog gangwu. Ngat ma mito neko dog gangwu, denying lutini kwan, denying famili-ni kwo maber. Denying family ni lok me yoto kom ot yat. Denying family ni ki accessing jami ma mitte macalo basic needs pi mon ki lutino i paco. Inen ngato mono oloro yo eno ni ngatte mito neko dog kaka wu aye. Wun dong iwu yom ni Gilbert gire orye nywale rit rit rit i Bweyale, i Kampala, i South Sudan, onywal wa kweni. I Acoli kenyo, Gilbert kekene dong obedo anywal ka ryeyo lutino ki ryeyo odi. Ento dong, lutino pa lucan dong Gilbert omakgio, kono gutoko i buc, ngat a mito lokke pe, kono gikanne kwene, ngat a mito lokke pe. Wan wawinyo lok moni ni, Ngato moni okelo lok anywa ni Dalvin tye i lobo ma woko. Ngat ma wai Dalvin tye i buc, ngat ma wai Dalvin tye i lum ma woko. Wan gin ma wamito, wan pe watye ka daa ki olanya. Wan wamito ni olanya gin ki lawote ma gularo kwede ot ma kilwongo ni okot. Olanya gin okot me London omyero gukonywa akonya, guwacciwa gumako Dalvin ci dong gudok kwede kwene keken. Man aye lok ma tye ba alega. So ka onongo lanya dong promising in ni ka iloko matek pire en ebikonyi ki cene campaign, cene campaign enoni cene remo. Wene ma pudi lwango nyo olwango, olwango magak ko olyel kibiyiko ki lyel. Mono caro lok acoli, apwoyo.